Madagascar. Madagascar tanindrazanay malala. Nomeny ilay Nahary anay atao tsara karakara ny finjisy. Ny finjisy mantsy fa raha jerena ny zava-misy ankehitriny toa mifanohitra amin'izany. Efa hadino ilay tantara nampalaza azy hatrizay dia ny fiainan'ny Ntaolo niadana aok'izany. Zary atao fihomehezana ilay tantara mamy fa tsy naharaka toetr'andro hono ireo Ntaolo malagasy. ka ireo fahenjena navelany natakalo ho zava-tsy manjary. Enjesy Gasikara, fa nahoana loatra ny mpitondra anao no tsy valahara? Tsy mba mamakafaka ny hoavin'ny taranakao afara? fa atosiky ny fitiavam-bola sy ny fitiavam-pahefana, ka ny firenena no ampahany saina mba hifohany rivotra hahazoa miainga. Tsisy mpihaino ny vahoaka na dia velon-taraina, injinja fa ny zava-manan'aina miaina anaty ala miharitsa sy tany karakaina. Ireo manam-bola manararaotra ny tsy fisiam-bahoaka. Angoniny daholo ny vokatra tehiriziny mba hanapitsotraka. Ka rehefa tonga ny andron'ny fahasahiranana, itariny avy any anjefa ka hatrany atsinanana ny vidin-kanina. Gaigaika ny vahoaka mijaly, tsy mahatakatra ny tanany, manoloana ity fanararaotana lava mampitombo fahantrana.

Mpiatsaravelatsihy, mpamitaka firenena, mody fitiavan-tanindrazana no natao filamatsa nefa ny eritreriny tsisy afa-tsy ny hangalatra. Hangalatra na dia izay mba sisa nanan'ny vahoaka mahantra, ataony hitambarotra mihitsy fa aty Gasikara misy harena mora vidy. Avariny ilay firenena tsy manan-tsala. eny potehiny an-trano fianarana aza mba tsy hahano tsaram-pananana hiady fa koa ara-tsaina, ka lasa zary nofinofy ny fiainan'ireo razana nahafoy ny zava-drehetra noho ny fitiavan-tanindrazana. Gasikara, ankehitriny fahafahana ka lazaina isan-taona. Afaka hono nefa ny maha malagasy ty efa mivaona. Ny fomba malagasy mitafy lamba fisaonana fa ny any mpanjanaka injay no lohavina sy hitsaohana. Ny voambolana malagasy avela hialany, avela hiaritsa sady tsy asiana sira. Fa kosa fahita ombinombiny ny tenim-bahiny atakalo tenin-jiny, mifangaro tsy madio intsony ny fiteny raha tsy avotana. dia ho very tsikelikely. Na ny fitsaboana natoraly, efa mila ho adino ny fampiasana azy. Ny sasany aza moa mihevitra izany ho fanompoana sampy. Gasikara, fa dia nahoana injinja re ny fitafy hita ao aminao no lasa niova be? fa na zaza na tanora na olon-dehibe dia samy miboridana eny an-dalambe, manao hazakazaka, hifaneho tsatsa, hifaneho foetsa, indrindra fa ny vody sy ny fe. Angamba rahateo ny Ntaolo dia vaky vava hoe, Dia izao, dia izao no niafaranao va re? Izao no ataonao hoe fivoaram-be e! Enjehy ry Gasikara, ilay fahenjenan'ny aina ko toa tsisy mpahalala. Nahoana no dia navelanao nanidina ny ndao sy ny tantara ka injo ianao mitonatonana maka tahaka ny vazaha? Angamba izao ilay hoe fivoarana miandalana ka dakadakaina ny fahenjen-jaza. Ny olona mitafy fitafy mahamenatra no ankalazaina sy omena tehaka. Fa aiza ireo kalon'ny fahiny mitondra leson tsara sy mahitsy no to sary sy hira ary tantara tsy manjary no entina mahanana ny saina malagasy. Tsy ny fahaiza no nazelazela fa ny fitombenana no etsiketsehina ka ny zava-pady tsy tokony ho jerena no aseho Ho hitam-poko, ho hitam-pirenena. Azo lazaina fa izao no teny faneva. Araho ny lamodin'ny mpivaro-teny e! Ilay zava-masina taloha dia ny fanambadiana no lalaovin'ny olona miaina toy ny akoho adalam-paniriana. Tena ialako tsiny fa teneniko mahitsy, ny fomba mbola tsisy vita nefa dia matetika no voavetaveta ny fanjina. Itikirana daholo izay azo itikirana ka tsy mahagaga raha miparitaka ny areti-mifinja. Tanora kely nefa efa bikina, nenina no sisa mba atao hirahira nefa efa tratsa aoriana. Tsisy azo atao, lery aza efa nanidina satsia efa vita ny lalao. Gasikara, aza manao fitia volon-takatsa ka ny toetra fony kely ihany no enti-miantsa. Fa manovaha lalana mifohaza fa tsy voaharana izao fa hadalana. Gasikara, ho aiza ianao, ho aiza marina? Mivavaka ho anao aho mba tsy ambakaina. ka hataon'ny firenen-kafa hira faneva fa hoe ny Malagasy mahantra eny ambony harena noho ny safidin'ireo olom-pirenena manao adilahy politika mifampitora-bato eny ambony polpitra mody milaza fa tia firenena nefa ny seza no ifanenjehana. Izy rehetra samy midera tena fa hampandroso ka tokony ekena. Ny fampielezan-kevitra mampanantena ny masom-bahoaka nefa ny tiana rotam-penana. Fa izao no tena petra-kevitra, Mose zao hamahanako tena. Ny vahoaka injay koa manahirana fa tsy te hiasa tsy te hisahirana. Ny sasany noho ny hakamoana hiasa dia lasa mandeha mangataka eraky ny tanàna sy eraky ny lalana. Ny mpiasa na efa mandray karama tsy mety afa-po fa mbola mangalatra. Miasa ny rehetra satria te hanan-karena fa tsy mba mikatsaka izay ho tombontsoan'ny firenena. Manjaka ny toe-tsain'ny hakamoana, tsy te hiasa sy hisasatra fa hanjay mora foana. Hanararaotra na hanantena ny hafa foana fa tsy mba miezaka, tsy mba miezaka manao izay vitan'ny tena. Ny fotopampianarana efa hita fa ratsiratsy, ny mpampianatra manao asa rainazy, ny mpianatra koa etsy andaniny tsy te hiezaka nefa te ho afaka, ka raha tsy tafanafera mba tafanala tahaka. Gasikara, saika ny olonao rehitsa no miadaladala, mifohaza ry malala, hoy izao injay mifohaza, Fa inona moa izatazako ry Madagasikarako? Fandrosoana sa hadontoana? Dia ho sanatsia tokoa ka ho tanteraka ilay teny nolazain'ny filoha teo aloha fa tsy handroso ianao na hitsiry nify aza na koa ka hifohazany an-dRamatoa Ratsiraka hanaovany kabary ao Iavoloha? Eny Gasikara. Na dia mahakely fanantenana ianao foana ny tanindrazanay malala. Tsy hazoboboko anatahotazaniko fa ho raisiko ny adidy araka izay zakan'ny tanako. Ny hahasoa anao no antombavako. Ny hahatsara anao no antom-pianarako. Raha manana aho, Ianao no ho fahanako, hampandrosoiko, hampiasako ny fananako. Fa maro ny firenena fa Ianao no anjarako, fahasambaranao, fahasambarako. Raha mahay aho, ny vahoakanao no hampiako sy hofaniko, ny fitiavan-tena hankahalaiko, fa ny fitiavana Anao no henjy ho lalaiko, ny fitahian'ny Tompo Anao ho hiraiko, ny voninahiny ao Aminao hankalazaiko, ny fahamarinana nomeny. Ao aminao no hotantaraiko. Ny lalàna misy ao aminao, injo ho hajaiko. Hanazavana anao, na ny fianarako Baiboly, na ny fianarako an-tsekoly, dia samy hampitomboiko. Na aiza misy ahy, ianao tsy ho hadinoiko. Fa ataoko harena tsy foiko, ho tehiriziko ao am-poko, nen'ny tonjan-kibo ka tsy mba soloiko. Lova soa ho anay, lova soa nomen'ny Tompo, ka ianao, ianao aloha izao no haiko. Ny fisanjatanao ambony no injo antenaiko. Eny irinay foana ny ahitanao zava-tsoa, ka omena anao ny tso-drano mandosoa. Zanahary any an-danitsa, hitahy anao, hiadana finaritsa.